Әзрәк кенә.
Әнишмәсен, әймәт, әнишмәсен. Балачак җыр фестивале турында да сөйләшик әле. Анда кайчан катнаштың син? Нинди җыр белән катнаштың? Э, кайчан катнаш э, катнашканның э, елын белмим, хәтерләмим. Мин ел иде, әйме? Әйе, беренче ел. Кечкенә генә иң беренче. Мин анда тигәнәкле су буе җыр белән катнаштым. Җырлыйсыңмы хәзер?
Әйдәгез. Әйдә әле.
Яңгырый шаугыр җыен, Качышлы безнең уен. Бүгін сүз куешкан урын, Тигәнәкле су буе. Су буенда тигәнәк, Тигәнәктә күбәләк. Күбәләкне очытмакчы, Яңгыр вак-вак сибәләп. Су буенда тигәнәк, Тигәләк тә күбәләк, күбәләкне очыртмакчы яңгыр вак-вак сибәләп. Афәрин!
Теге, син теге уйнаклап җибәргәндә кытыклар килә хәтта. Мин исемең Сольфеджи әйбәтме? Әйе.
Бик әйбәт. Диктантларны бишкә язам. Афәрин.
Наилә. Каян җыйдыгыз сез мондый балаларны? Әйе, Наилә, мин дә шуны сиңа сорау, сорау бирмәкче идем. Менә мондый балалар бик күп бит инде алар. Гомумән саны бармы аның? Менә Балачак җыр фестивалендә ничә бала катнаша алар? Балачак җыр фестивале ул безнең гомумән э, җырларга багышланган, балаларга түгел, ә җырларга. Безнең анда композиторлар һәм э, шагыйрьләр катнаша. Шуннан матур-матур яңа җырлар туа инде, әйме? Ә балаларны без Сейлен фестивалендә табабыз гадәттә. Ә, безнең Сейлен фестивале менә Шулай ук Шаян кебек биш ел аңа, быел бишенче сезон. Һәм дә инде балаларны менә шулай аларга алар безгә ел дәвамында киләләр. Без аларны карыйбыз, үзебезгә иң-иңнәрне алып, менә шулай матур итеп, матур итеп үстерәбез инде. Карагыз әле, менә болар шундый сәләтле балалар, алар үзләре теге активлык күрсәтә алмыйлар, әти-әниләре уйлыйлар, эй, хәзер барсак инде, кабул итмәсләр дип. Менә әгәр дә менә шундый теләкләре булган кешеләр, ничек мөрәҗәгать итәргә Шаян ТВ каналына? Менә мине карагыз әле, мин дә катнашасым килә дип. Э, шуны әйтеп китәсе килә, бүген бит 21 э, гасыр дигәндәй, барып э, эндәшкәнче үзеңнең бит осталыгыңны яздырып та җибәреп була. Без ул якларны аңлашмыйбыз. Диктофонгамы, видеогамы, менә э, иркенә болаң нинди сәләте бар? Э, шигырь сөйлим, җырлыймы, бииме, мәзәк сөйлиме, рәсем ясыймы туры. Булган сәләтен яздырып, ул безнең социаль челтәрләргә иркенләп җавап бирә ала. Әллә кая почталарга да язып интегәсе юк. Менә туры социаль челтәр шулай тып-тыбын тап язалар икән. Без аларга җавап бирәбез, чакырабыз, редакторлар отделы белән карап чыгабыз һәм инде шулай итеп бәйгеләргә чакырабыз. ну, бәйгеләргә, проектларга. Әле шунысын да әйтеп китәсе килгән иде, форсаттан файдалан дигәндә проектларга чакырабыз дигәне. Без бит шуңа быел 5 ел булгандык уңаеннан шундый бер шәдәгә. Менә һәр баланың үзен телевидениедә күрәсе килә икән, Зәңгәр экраннардан күрәсе килә икән. Ул менә бай торып иркенләп үз телефонына Шаян ТВны туган көне белән котлап, әле котлау видеосын безгә җибәрә. Без аның почтасында барлык мәгълүматында социаль челтәргә куйдык. Һәм без аларны эфирда күрсәтәбез. Ә. Шул форсатлы э, Бу бу- ролик кебек бар. иде. ролик әйе. Э, Аерым бер блог бар, туган көннәр котлау килә. Теләгән бала үзенең эфирда күрәсе килә икән, иркенләп җирнең кайсы гына э, почмагында булмасын, видеоны безгә яздырып җибәрә ала һәм без аны эфирда күрсәтәбез. Әлеге безнең акция дип әйтик, менә ноябрь ахырына кадәр Мгм. видеолар кабул ителә, шуңа күрә Үзләрен экраннарда күрәсе килсәләр, балалар инде котлаулар яздырып безгә җибәрә алалар. Күрәбез әле үзләренең туган көннәре уңаеннан Шаян ТВ балаларга нинди бүләк ясый. Бүләкләр дигәннән, бүләкләр кабул итәсезме? Бүләкләр, әлбәттә, бүләкләр без кабул итәбез. Генә түгел, без бүләкләрне үзебез дә